Acts chapter 2 When Pentecost dey reach, the disciples call gather for one place. At once, one kind noise wey be like heavy breeze come from heaven come full the whole house where dem sit down. Dem come see small small fire wey be like candle light dey fall come from heaven on top their head one by one. Then the Holy Spirit enter their body and as the Spirit give them power, dem come start to talk for different language. Dat time, Jew and oda pipo dey stay for Jerusalem. Wen pipo hear di nois, dem sopraiz kon gada, bikos evribody dey hear di disciples dey tok with difren language wey demsef dey tok for dia kontri. As di pipo dey sopraiz, dem kon dey ask each oda, All dis pipo wey dey tok so, nor be Galili dem from kom? How e be say dem dey speak our different language? We wey come from Persia, Medes, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, and all the area wey dey for Asia, Phrygia and Pamphylia, even the people from Egypt and the area for Libya near Cyrene, plus all the strangers wey come from Rome, weda dem bi Jew or Gentile wey dey serve God with dem, like pipol from Crete and Arabia, all of us dey hear as dem dey use awa language praise God. All of dem surprise and di tin konfuse dem well-well, so dem kon dey ask each oda wetin dis kain tin mean. But some of dem dey laff di pipol wey dey spik di difren language kon dey sey, Dis pipol don drink well-well! But Peter stand up with the eleven apostles, come shout. Judea people and una wey dey Jerusalem, make una put ear down for wetin I wan tell una so. Make una know say this man never drink anything as una think, because na just nine o'clock for morning and e too early to drink. But na as prophet Joel talk say, when the last day don reach, God say, I go pour my spirit inside everybody and all una children. Both boys and girls go dey prophesy. Una young men go dey see vision and una old men go dey dream plenty dreams. For that time, I go give my spirit to all the people wey dey serve me and dem go dey prophesy. I go show plenty wonders for heaven and many miracles for this world. blood and fire go appear for inside the sky like smoke the sun go black and the moon go red like blood before the big day when god talk about go reach for that time everybody wey call god name god go save am israel people make una hear wetin i dey talk jesus christ wey come from nazareth the man wey God choose and wey he send to una, wey God use do many miracles and other wonderful signs for una front, as all of una know, na Judas sell this man give Jew people, because na so God plan am from beginning. Una know say una kill am when una give am to the soldiers make them nail am for cross. But God come raise am up after he don give am power to conquer death, because death no get power to hold am. This na wetin David talk about say, God always dey near me, and because he dey for my right hand, I no go fear anything. Because of this, belle sweet me and my mouth come dey talk better better things and i come get hope say things go really good for me because i know say god no go allow me stay for grave or make my body rotten for ground true true you don show me the way wey dey give life and e go make me happy well well when I dey for where you dey. My people, no be true say our grand grandpapa David don die since. Dem bury am and im grave dey our land till today. We know say im na prophet because God don promise am say na im pikin dem go always be king for Israel. Because of this vision wey David see, e come say the Messiah go get up from grave because God no go leave am there make him body rotten for ground. As all of us know, God don raise this Jesus Christ up and everybody see am. because God don promote am make e dey im right hand and e don receive the Holy Spirit wey im papa promise, e come pour the Holy Spirit for our body as una see am dey happen so. We know say David never go heaven, but only im talk with im mouth say, God tell Jesus Christ say, sit down for my right hand until I go make all your enemies serve you. So, Israel people, make una know say God don turn this Jesus Christ wey una kill to be Oga and Messiah. When the people hear this preaching, it troubled them for mind well well, and they come ask Peter and the rest apostles. Our brothers, wetin we go do now? Peter answer dem, Make una turn from sin, come meet God one by one, and make dem baptize una with Jesus Christ name, so that God go forgive una. Then una go fit receive the Holy Spirit. Because this promise na for una, All una pikin, people wey dey far place, and all the people wey God go draw near himself. As Peter dey talk to the people, he come warn them. Make una save una head from the punishment wey dey come meet wicked people. So, dem baptize all of them wey believe wetin he preach, and dem reach 3,000 people wey join dem that day. Dem come dey use all their time dey learn wetin the apostles dey teach. Dem dey waka, help, chop, and pray together. The apostles do many wonders and miracles, and because of this, people come dey respect and fear God. All the people wey believe dey share their property with one another and stay together. Dem dey sell wetin dem get come use the money dey help each other. Dem dey stay together every day like one big family. Dem dey gather go the temple together and dem dey go from house to house, dey chop together with happiness. Dem come dey praise God and dey fellowship with one another. So God come dey add more people join dem every day.